फेंक दिए फेर दोसर कीन देबो एक बरस पर होली आबै छै होली के दिन छियै बुझली तब तोरा छोरा सब पकड़ के देलको साले भर पर होली होइ छै ओकरा कर्जा के नहीं रही हमरा रंग देलका होली खेलबे करे छै रंग देबे करे छै

हमरा नहीं दिया दे जे कोई बाजार का दाई पकड़ का दाई मुंह में के। हमरे बाजार दे जे रगड़ में दम नहीं छो बाजारे छो तोरा लो बदरी के बेटा के मुंह झाड़ दे ई तो बदरिया बेटा पर लगल छे ए रंग छे आ मोरे सुन रामलाल आइ होली के दिन छे बुझी सबके मन है छे होली खेलाय के हम बूढ़ भए गेलिए नुकायल रहिए से तोर काका आर के पकड़ के हमरा निकाल के घस से अंगना में के राख देलके तब रंग धार लके ए देखी के तेल पकले अरे गंजी कीन देबो होली में सब के एहना रहे छे एहना भांगे छे कपड़ा एहन सुंदर गंजी भेट दे बाजार में हाँ। हां यहू से नीक गंजी भेटते यहू से नीक गंजी बदरी बेटा का हम बुझी भी हे, बदरी बेटा बदरी बेटा तब तो रंग देलके रंग बदरी के की हेते अब होली के दिन छियै होली मनेने छै लोग बुझलियै? केहन छै? चुप ना रे फेरो लोग देखौ रहो बजरी बेटा के हम ओकरा छोड़बे ने हो बदरी बेटा के मन भले सेहनता भले रामलाल तब दल कर रहो कहूं धै देती कनिया दबे जी पेटो आर में रंग पड़ गेला प्यार में देखिए त लिहा लिया से का साँझ खिला भर दिन लोग रंग खेलते आज जतो

चल चल आप खुशी हो काम पर जगह खले लो हां तो भौजी सब का दिया ये रामलाल जे हम चना बड़ा बकले लगरा राम के धार लगे ना अगरा तो जी उड़ गेले जब हमरा कते लोग राम धारल कपड़ा बिगड़ गेल आ बुझै नै छला बुझला के तो देखियो के तेजी कते छै उसका नमस्कार दर्शक वृंद सम्पूर्ण मिथिला लोकनि सम्पूर्ण मैथिलसँ आग्रह साल भरिमे बहुत महान पर्व होली जे दूर दराजमे मिथिलावासी सब रहै छथि दूर दरार से होली मनाबे के लेल अपन अपन गाम छाम में बहुत अग्रिम एक महीना पहले से टिकट कटा के आए होली में घर जाब से कह के संपूर्ण मैथिलवासी एक हर्ष उल्लास के साथ अपन घर आबैया साल भर में ई पाबनि सबके घर घर में रंग अबीर पुआ खीर मांस पुलाव इत्यादि सामग्री लऽ कऽ खा कऽ पी कऽ आओर रंग अबीर के साथ अपन अपन घर में अपन अपन गाम ठाम में होली के दिन संपूर्ण गाम रंगीन रहे छथि सब अपन अपन हर्षो उल्लास में रहे छथि अपन अपन खुशी एक आपस में शेयर करैत रहे छथि तैं संपूर्ण मैथिलवासी से आग्रह है जे अपने सबके मैथिली कॉमेडी के टीम अपने सबके हैप्पी होली टकराबैया और अपने सब बढ़िया से शानदार से रंग अबीर खेलू गलत प्रकार के सामान से यूज नहीं कऽ कऽ रंग आ अबीर से होली खेल कऽ मिथिलांचल के एकटा परिचय दियो ताकि ई विश्व में झलके और विश्व में एहि होली के लोग याद राखे और मिथिलांचल के होली एहन प्रकार से होइत अछि से गौरव करी एते कहैत हम अपने सबसे विदा भऽ रहलहुँ हँ नमस्कार